Пилотсыз системалар гаскәренә җыю бара, анда кемнәр хезмәт итә ала? Батырлыклары өчен рәхмәт белдерделәр. Махсус хәрби операция ветераннары котлаулар кабул итә. Хәләк булган солдатларны искә алдылар. Аларның гаиләләренә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Хәрбиләргә ярдәм. Волонтерлар егетләр Чын Шүрәле тибындагы костюмнар әзерли башладылар. Милләт сагында торучылар. Безнең Түбән Кама крәшеннәрнең фольклорын илә өйрәнәләр. Җиз кыңгырау крәшен яшьләр ансамблен республика фестиваленнән җиңү белән кайтты. Телефоннарда, планшетларда яхшы эшли белүче гражданнарны пилотсыз системалар гаскәрендә хезмәт итәргә чакыралар. Мондый күнекмәләре булган егетләргә җиңелрәк булачак, хәзер яңа юнәлеш буенча җыю бара. Ир-егетләр ике айлык әзерлек узачак. Контрактта сынау вакыты да билгеләнгән. Төп шарт, башка частьләргә күчермичә, пилотсыз системалар гаскәрендә генә хезмәт итү, дип хәбәр иттеләр хәрби комиссариатта. Түбән Кама студенты бүген хәрби комиссариатка контракт төзергә дип килә. Килешүне бер елга имзалау һәм армия хезмәте урынына шунда бару мөмкинлеге булганга, пилотсыз системалар гаскәрләрен сайлаган. Бу, яңа юнәлеш. Анда уку, зур тәҗрибә булыр дип уйлыйм, ди түбәнкамалы. Хәрби хезмәт үтмәгән егетләребез дә, армиядә булмаган егетләребез дә, аларга ярдәм күрсәтеләчәк. Аларны әзерләячәкләр. Хәзер яңа гаскәрләргә җыю бара. Компьютер уеннары белән кызыксынучы кандидатларга аерым өстенлек биреләчәк. Ир-егетләр өчен ике айлык әзерлек каралган. Контракт та, сынау вакыты да билгеләнгән. Төп шарт, башка частьларга күчермичә, пилотсыз системалар гаскәрендә генә хезмәт итү, дип хәбәр итәләр комиссариатта. Вакыты үткәчтен кирдән кайта алалар туган җирләренә, хезмәт беткәчтен аларның шундый мөмкинлек бирәчәкләр. Әлеге тәкъдим белән кызыксынучылар өчен республикада 117 нче номерлы кайнар линия эшли, Татарстанда контракт төзегән хәрбиләргә 2 миллион 900 мең сум күләмендә акча түләү каралган. Гөлия Нигъмәтуллина, Гөлназ Җаббарова, Максим Липин, Нтр яңалыклары. Түбән Кама ЗАГСында махсус хәрби операция зонасында һәлак булган солдатларның гаиләләренә дәүләт бүләкләре тапшыру тантанасы узды. Батырлык орденнары һәм күкрәк медальләре 28 егетнең туганнарына бирелде. Моңа кадәр тагын 25 гаилә бүләк алды. Радмир Беляев батыр уллар үстергән ата-аналарга рәхмәт сүзләрен җиткерде, изге теләкләргә шәһәр һәм район комиссары Газинур Сидиков та кушылды. Тантана Ватанны саклаучылар көне алдыннан узды һәм һәлак булган Геройлар истәлегенә бер минут тынлык белән тәмамланды. Түбән Камда махсус хәрби операция ветераннарын Ватанны саклаучылар көне белән котладылар. Башкарма комитет җитәкчесе Ренат Шакиров, Иван Йосыпов та кунакта булды. Ир-ат разведка ротасында бүлек командиры булып хезмәт иткән, җитди яралану алган, 2024 елда демобилизацияләнгән. Ренат Шакиров солдатка һәм аның әнисенә Түбән Кам мэры Радмир Беляев исеменнән рәхмәтен белдерде. Тәбрикләү сүзләренә шулай ук яшь армиячеләр, ветераннар советы вәкилләре, йорт буенча өлкәннәр, җирле территориаль үзидарә рәисләре дә кушылды. Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары яңа һөнәр үзләштерделәр, егетләребезне дошманнан саклау максатыннан маскировка костюмнары үрә башладылар. Аны леший дип атыйлар. Эскизларны егерме бишенче гимназиянең рәсем укытучысы әзерләгән. Ул саклагыч киемнәр ясау буенча кулланма да төзегән. Аның әйтүенчә, бу төр костюмнарга алгы сызыкта ихтыяҗ зур, мондый киемнән солдатлар өстән күренми.

Җиз кыңгырау керәшен яшьләр ансамблен зур җиңүе белән котлыйбыз! Туым җондызы республика фестиваленнән Түбән Кама коллективы биш диплом белән кайтты. Гран-при да безнекеләр исәбендә. Ансамбль биш ел элек оеша, анда мәктәп укучылары йөри, яшьләр белән безнең төшерү төркеме аралашып кайтты.

Таныш булыгыз, Җиз кыңгырау яшьләр ансамбле солистлары. Чыгышлары моңлы да, сагышлы да, күңелләрне җилкендерерлек тә. Керәшен җырларын артистлар бар нечкәлекләре белән башкаралар, сәләтләрен Туым җондызы республика фестивалендә дә югары бәялиләр. Алар безнең Түбән Кама керәшеннәренең фольклорын өйрәнәләр, әби-бабалардан калган гореф-гадәтләр, әби бабалардан калган җыруларны өйрәнәләр. Бу иң мөхиме безнең вакытта. Хәзерге яшьләр үз тамырларын онытмыйлар. Буыннар чылбыры дәвам итә. Җиз кыңгырау ансамбле моның ачык дәлиле. Валерия Васильеваны коллективка әбисе алып килгән. Аннары сеңел-энеләре дә кушылган. Тулым йолдызы фестивалендә Яшь җырчы Иң яхшы солистка исеменә лаек була. Урманнардан узган чактай. Туым җондызы республика фестиваленнән Түбән Кама коллективы биш диплом белән кайта. Жюри әгъзалары ансамбль җитәкчесе эшен дә югары бәялиләр, Гран-при шулай ук безнекеләр исәбендә. Гаҗәп тә түгел, киемнәре гади сәхнә костюмнары гына түгел, әбиләреннән калган чын хәзинә. Керәшен мәдәнияте, фольклоры белән кызыксынучы яшьләрне Җиз кыңгырау ансамбленә чакырып калалар. Гөлия Нигъмәтуллина, Александр Лихачев, НТР яңалыклары.
Иртәгә, Рамазан аеның өченче көне, сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. Егерме беренче февральдә, шимбә көнне кояш 6 сәгать 44 минутта чыга, Сәхәр дүрт сәгать 41 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу уналты сәгать 55 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз, кылган догаларыбыз кабул булсын! Алда безне өч көнлек ял көтә, кадерле ир-егетләр! Интермедиа холдингы исеменнән сезне якынлашып килүче бәйрәм, Ватанны саклаучылар көне белән котлыйбыз! Сезгә ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете һәм уңышлар телибез! Исегезгә төшәм, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, ялларыгыз күңелле һәм файдалы узсын!